Hello, jiena Ben. U jien Emma u aħna parti mill-Malta Catholic Youth Network.
Il-Malta Catholic Youth Network huwa l-uffiċċju ħidan il-Kurja li juħsib il-pastorali mażżaża fid-djoċesi. Nejnu fil-kollaborazzjoni bejn il-grupp il-networking bejn leaders u l-formazzjoni, pastorali mażżaża diretta u ħafna affarijiet oħra. Ġunju li għadda kif tafu l-Arċisqof Xikluna ħabbar il-proċess ta' tiġdid ekklezjali knisja għadha vjaġġ wieħed. Oħna ħassejna li dad dokument u forsi daqsxejn twil għal ħafna żaża u jista' jkun daqsxejn daunting biex anka jaqbduh bidejhom jużawh. Però xtaqna li anka żgħażagħ Maltin ikunu involuti f'dal proċess għal ħsibna li Nippubblikaw dal-dokument qasir Misja waħda vjaġġ wieħed għal pastorali maż-żgħażagħ biex verament anke bħala żgħażagħ Maltin jidħlu f'dan il-vjaġġ ekkleżjali flimkien mal-kumplament tal-Knisja għax huma wkoll parti mill-Knisja tal-lum. Imma Pala kontenut dal-ktieb huwa simil ħafna tad-dokument oriġinali jibda b'nota ta' merħba minn għand MCYN, nota dwar l-għażla tal-ikona ta' Emmaus għal dal-vjaġġ sinodali, it-timeline tal-proċess li wassal għad-dokument oriġinali kif ukoll stedina għal vjaġġ sinodali. U mbagħad hemm it-tmien kapitli li nsibu fid-dokument oriġinali. Kull kapitlu jibda vers mill-Iskrittura, dal-versi huma meħodi mit-Testiment il-Ġdid kollu, daw ivarjaw naqra mill-oriġinali għax eh, fid-dokument oriġinali il-versi huma meħodin mill-istorja ta' Emmaus. U kull vers intibuh fuq stampa L-istampi ta' dan il-ktieb kollha għandhom ħsieb warajhom, jiġifieri qegħdin hemmhekk biex jgħinu r-riflessjoni u mhux biss għad-dehra. Kull kapitlu mbagħad għandu numru ta' punti prinċipali li huma l-istess bħad-dokument oriġinali. Huma miktubin ħafna iqsar, ma stajniex niktbu dak kollu li hemm fl-oriġinali imma ppruvajna nieħdu l-qalba ta' kull punt u niktbuh f'paġna jew tnejn. Indunajna wkoll li li ma xtaqniex li dal-ktieb ikun xi ħaġa li naqraw u nirriflettu biss u mbagħad ma nagħmlu xejn dwaru, allura ktibna dawk li għednilhom stediniet. F'kull kapitlu hemm numru ta' stediniet li huma sentenza jew tnejn biex jgħinuna nirriflettu fuq fejn aħna msejħin immorru bħala Knisja. Id-disinn tad-dokument ukoll jgħin fuq dan l-enfasi għall-istedina għax Kif tistgħu taraw, qegħdin kulur differenti u jisa' l-għajn tiġbed lejhom ukoll. Fl-aħħar tad-dokument hemm ukoll paġna b'referenza għall-impenn tad-djoċesi għall-erba' snin li ġejjin. Ma stajniex niktbu dak kollu li ħa tagħmel id-djoċesi, però għamilna referenza għall-websajt tad-djoċesi li hemm miktub kollox fiha. Ukoll fl-aħħar hemm sezzjoni ta' definizzjonijiet Dak xi kliem teoloġiċi li użajna fil-ktejjeb u li mhux bil-fors kulħadd ikun jaf x'ifissru eżatt. Li nixtieq insemmi wkoll u li l-ktieb huwa kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Ekku, kif qalet Emma, il-ktieb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, tista' taqrah faċilment f'nofs siegħa jekk trid, però ovvjament mhuwiex l-intenzjoni. Kif qalet Emma, kull kapitlu jgħin biex jekk persuna jew grupp jixtieq jagħmel mument ta' riflessjoni, mument ta' talb, jibda bil-viżwal, qed jara l-immaġni, qed jirrifletti fuq l-immaġni, fuq l-iskrittura, it-test u l-istedina. Hemm proċess sħiħ. Dal-ktejjeb inti ġa intbagħat lill-gruppi kollha taż-żgħażagħ, lill-parroċċi kollha, lill-movimenti lajkali u reliġjużi eh, u xi persuni oħra. Ġifieri, min m'għandux però jista' jibgħatilna email fuq youths at maltadiocese.org jitlobna kemm kopji bil-Malti u kemm bl-Ingliż jew inkella jidħol fil-website tagħna mcyn.org u jiddownloadja b'xejn il-verżjoni diġitali. Dan kien biss l-ewwel pass tagħna f'dan it-tiġdid ekklesjali mhuwiex isu ħloqna dan u tlaqna u spiċċajna. Dan huwa pass batnieh lil gruppi ta' żgħażagħ li żgħażagħ infushom biex aħna mbagħad naslu għat-tieni pass, is-smieħ fuq l-erba' titudnijiet imsemmija fid-dokument stess li nisimgħu, li nilqgħu, li nakkumpanjaw, li noħorġu. Aħna sejrin nisimgħu, ħan nisimgħu lil żgħażagħ dak li għandhom xajdunna dwar dar riflessjonijiet, dwar riflessjonijiet oħra dwar il-Knisja u dak li tħossu li Alla tgħidilhom fil-ħajja tagħhom biex verament ikun nistgħu nakkumpanjaw il-xulxin f'dil mixja ta' fidi biex nilqgħu il-xulxin nakkumpanjaw il xulxin, imma finalment anka biex noħorġu, noħorġu l-barra, nwasslu dan il- it-teżor li għandna fil-ħajja tagħna lil Ġesù Kristu mas-soċjetà Maltija, bħala Knisja waħda Maltija. Jekk xi ħadd għandu xi mistoqsijiet, jista' jibgħatilna email faċilment fuq youths@maltadiocese.org jew iċemplilna eh, eh, fl-uffiċċju tagħna. Grazzi. Grazzi.